Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u naqra siltiet mill-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Roberta Bajjada u s-silta li se naqra hija r-romanz tagħha Arloġġ u Tila. Nibdew bil-qari. Dak il-ħin li waslet it-telefonata ta' Sinjorina Gallerani li Zju Fonzu seta' jieħu ħsiebna hu. It-tabib Gatto kien pront telaq il-furketta minn idu, qam bil-ġri jilbes il-kowt, u biz-salza tal-ispagetti ma' geddumu qabad lili u lil Peter, li miskien kien għadu qiegħed idawwar l-ispagetti mal-furketta. U saqna dak il-ħin stess lejn l-indirizz ġdid tagħna, id-dar ta' Ziju Fonsu, jew aħjar, il-Baruni Alfonso Roberto Carlo van der Mark. It-Tabib Gatto għafas il-brejk tal-karozza u għal naqra ma għaddiniex it-tnejn li aħna minn ġol-windscreen. Kien proprju dak il-ħin li jien u Peter ilmaħna figura. Sinjorina Gallerani, dawn huma t-tfal. Il-figura ta' wara l-kanċell bdiet risq għalina sakemm tfaċċa wiċċ ta' tfajla sabiħa taħt id-dawl tal-fanal li kien hemm jixgħel fuq it-triq. Tassew li kienet tfajla sabiħa, imma l-bixra żorra tagħha mill-ewwel qatgħatli l-aptit. Anke s-saħara ta' Snow White kienet sabiħa, imma qalbha kienet eħżen minn biċċa ċikkulata skaduta b'sentejn mimlija moffa sufija. Jidher li t-tabib Gatto ħassu xi ftit skomdu quddiem dik it-tfajla, għax tgħidx kemm dam jillixxa l-mustaċċi fil-mera tal-Beetle li ma jmurx toħroġlu xi sufa barra minn postha. Lili u lil Peter ordnalna ninżlu mill-karozza. B'pass imkaxkar u nieqes mill-ħeġġa, is-Sinjorina Gallerani għebet mid-dawl tal-fanal sabiex tersa' eqreb lejja u lejn Peter, li sadanittant konna sirna qisna żewġ tiflieles taħt dik ix-xita qliel, u xagħarna kien saħansitra weħel ma' moħħna bħal sticker. Ħarset dritt f'għajnejja dik il-wiżgħa u ħassejt is-swaba' ta' saqajja jiksħu u sensiela ta' xokkijiet tilgħinu niżlin m'għonqi. Lil Peter qabditu minn geddumu u għollitlu wiċċu 'l fuq bħallikieku biex teżaminalu n-nemex mill-qrib. Dawn biss? M'hemmx ħaddieħor hux? Eh le, sinjorina, tnejn. Ponzjett għandha erbatax-il sena u Peter għadu kif għalaq disa' snin. Kelli l-birthday il-ġimgħa l-oħra, azzarda Peter b'geddumu għadu mrażżan mill-ħatfa tiegħi s-Sinjorina Gallerani. Ħadd ma saqsiek, weġbitu din, u mid-dehra ssikkat xi ftit idha għax wiċċ Peter ħmar aktar minn ta' dama. Ara x'se ngħidilkom, reġgħet din. Mil-lum 'il quddiem tridu tobdu r-regoli ta' din id-dar. U din id-dar nieħu ħsiebha jien. Jekk qabel kontu titkellmu fix-x'ħin tridu, tqumu fix-x'ħin tridu, tieklu fix-x'ħin tridu jew taraw it-television fix-x'ħin tridu, issa tridu titolbu l-permess mingħandi. Jekk tridu tinħaslu, toħorġu, tieklu jew imqar tieħdu n-nifs, Tridu ssaqsu lili. U dik kienet silta minn Arloġġ u Tila. U issa nistieden lil Roberta. Grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Pjaċir tiegħi. Mela, għandna ftit mistoqsijiet ippreparati għalik bħas-soltu wkoll. Mela, l-immaġni ta' nies li jinqabdu f'kwadri u l-oppost ta' figuri mpittra li jaħarbu minn kwadru hija immaġni familjari u nsibuha kemm fil-letteratura kif ukoll fiċ-ċinema u anke fil-folklor jew ħrejjef tradizzjonali. Iżda fir-rumanz Arloġġ u Tila din l-immaġni għandha importanza tematika enormi li tinsab fil-qawl imnaqqax fuq l-arloġġ maġiku, El arte es más real que la vida, L-arti hija aktar reali mill-ħajja. Verament temmen hekk inti u temmen li forsi m'hemmx fil-verità distinzjoni bejn l-arti u l-ħajja? Eħe,
infatti meta ħafna minna anka jisimgħu il-kelma arti, forsi nassoċċewha ma' dak li huwa kopja jew fotokopja ta' dak li huwa reali. Tajjeb ngħidu li ħafna kwadri Ġifieri, eh, huma jitqisu anka bħala dokumentazzjoni ta' tradizzjonijiet li ġraw fil-passat, ta' avvenimenti, anka ta' persuni, bħalma nafu anka ġifieri mill-portraits u pitturi ġifi ta' dak it-tip. Eh, Infatti, però, bħalma għedt inti, matul, matul iż-żminijiet kien hemm kemm diretturi ta' films kif ukoll anke awturi, pitturi, li jippruvaw jaħsbu x'jista' jiġri li kieku din id-distinzjoni ta' bejn ir-realtà u l-ħajja ta' fuq it-tila kellha, kellha ma tibqax issir, jiġifieri t-tnejn qed ngħidu jkun hemm interazzjoni bejniethom. Wieħed minn dawn l-awturi li esplora ħafna din it-tema huwa infatti Oscar Wilde għax qed nara l-ktieb tiegħu hawnhekk anke fil-ktieb Ritratt ta' Dorian Gray. U meta jkun hemm forsi din ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ dinjiet, id-dinja reali u d-dinja ta' fuq it-tila, jista' jkun hemm ukoll daqsxejn ta' konfużjoni bħalma anke jiġri fir-rumanz Arloġġ u Tila. Tajjeb ngħidu li tista' tkun anke perikoluża l-affari meta meta anke l-proċess isir viċe versa, jiġifieri għandek inti realtà li qed timita r-ritratt. Bħal pereżempju jien naf meta xi ħadd jgħaddilek kumpliment jgħidlek il-laħwina dan l-oġġett qisu tal-istampi jew isek tal-istampi. Jiena dik qisha eħed tinkwetani naqra x'inti Trid iżżomm f'moħħok ukoll li dak li inti qed tara ġo kwadru ġeneralment ġie editjat ukoll. Bħalma nafu anke pereżempju matul iż-żminijiet kien hemm persuni rjali li jridu jidhru aktar attraenti, eżempju, u anke jtgħattew ċertu ċertu difetti fuq it-tila. Allura qis hekk għalkemm vera ħafna minnhom jistgħu jkunu dokumentazzjoni jew memorja ta' ġrajja jew ta' xi memorja, però trid iżżomm f'moħħok ukoll li dawn huma żewġ dinjiet separati, allura jkun aħjar li t-tnejn ma jitħaltux. Tajjeb.
Arlo Ciutila huwa finalist fil-Premju Terra Maxka li huwa l-premju għall-kotba tat-tfal u l-adolexxenti. Apparti minn kwistjonijiet ta' kategorizzazzjoni u ġeneru letterarju, m'hemmx dubju li l-ktieb għandu target audience ta' qarejja żgħar jew żgħażagħ. X'nebbħek tikteb rumanz għal udjenza tali li jdur daqstant mal-arti, il-pittura u l-istorja tal-arti Ewropea? Tajjeb ngħidu li l-ewwel darba li ġie maħsub dan ir-rumanz kien immirat propjament lejn udjenza ta' età akbar, ġifieri hu ma nkitibx bl-iskop li jkun għal qarrejja ta' ċertu età għalija żgħar. Però mbagħad għedt li forsi għalkemm vera fih forsi ammont ta' riċerka u anke xi riferenza anke għal perjodi storiċi bħal Rinaxximent, eżempju, qed madankollu l-mod kif tippreżentah tista' wkoll tagħmlu interessanti għal udjenza ta' età iżgħar. Infatti Arloġġu Tielet għandi l-opportunità Jiena, jien għalkemm jiena xogħli huwa tagħlim qatt ma ridt bl-ebda mod nagħti xi lezzjoni tal-art. Però l-art hija għal qalbi ħafna u infatti Arloġġ Utila tani din l-opportunità li nista' naqsam dak li nħobb u napprezza anke ma' ħaddieħor. Ponzietta van der Mark hija l-protagonista tar-rumanz b'isem u familja barra min-normal, nistgħu ngħidu hekk. Fil-fatt, l-ewwel darba li l-qarrej jintebaħ li l-karattri huma Maltin huwa meta missier Ponzietta, Jispjegalha li l-kelma nemes hija l-oriġini tal-etimoloġija tal-kelma tnemmes. Wara nsiru nafu li Ponsietta għandha aspett differenti ħafna minn sħabha b'xagħar aħmar u ġilda bajdanija li ġġiegħel lill-ħabiba tal-klassi tassoċja mal-vampiri ta' Twilight. Għalfejn għażilti tagħti dawn il-karatteristiċi lill-protagonista ta' dan ir-rumanz? Eh, infatti, eh, qabel ma twildet l-idea ta' romanz Arloġġ u Tila, Ponsietta kienet l-ewwel karattru eh, li isa faqsiet. Eh, Isni mill-ewwel kont naf li dan il-karattru ek, għanorbtu ma' qalbi u li għandin ikteb storja li dur ġifir ma' Ponsietta, xkont diġa naf li ħansemmija Ponsietta minħabba li xaraħmar. Eh, jina kien ħassejt li Peress li hija l-protagonista xtaqtha tispikka wkoll anke ġifieri fost sħabha anke tal-iskola li bħalma għedt inti. Però aktar importanti mill-karatteristiċi fiżiċi u l-apparenza, xtaqt ukoll noħloq dak li huwa forsi magħruf bħala anti-hero. Li inti għandek persuna li għalkemm ġarrbet ħafna u għaddiet minn ħafna affarijiet u bħal passilta li qrajt inti mingħajr l-għoċċutila anke spiċċat ġifieri tgħix ma' Sinjura Gallerani anke kontra kull volontà tagħha, di fl-aħħar xorta ħajkollha esperjenza ġifieri b'avventura u ħajkollha wkoll di l-opportunità li anke tesperjenza di l-avventura li forsi ħaddieħor ma kellux ix-xorti li jgħaddi minnha wkoll. Ir-rumanz huwa rrakkuntat permezz ta' żewġ vuċi distinti, dik ta' Djarju ta' Ponsietta u n-naratur inviżibbli. Tista' tgħidilna x'kienu l-elementi tal-istruttura tar-rumanz u għalfejn għamilt ċertu għażliet? Eħe, infatti parti mir-rumanz Arloġġ u Tila huwa rrakkuntat f'forma ta' djarju, diary entry ġifieri, u għandek lil Ponsietta anke tikteb fuq l-emozzjonijiet tagħha, dak li qed tħoss, sew jekk huwa ferħ, sew jekk huwa biża', Insibu wkoll xi tgħajjira minn taħt anke indirizzata lejn is-Sinjura Gallerani. Jiena nħoss li meta inti għandek rakkont li qed jiżvolġi f'forma ta' djarju, il-qarrej naħseb qed ittih iċ-ċans li aktar ikun intimu ma' dak il-karattru aktar isir jafu iktar iktar mill-viċin. Però mill-banda l-oħra mbagħad għandek il-parti l-oħra tar-rumanz li hija rrakkuntata minn awtur minn narratur skużani inviżibbli. Allura inti hemmhekk għandek dawk ix-xeni li qegħdin iseħħu mingħajr ma taf bihom pons jattat nirreferi speċjalment ehm, anka l-xeni li jseħħu fil-passat. Bħal pereżempju għandna l-pittur Leonardo da Vinci fil-maħżen tiegħu qiegħed ipitter ġifieri. Ehm, għandek ukoll pitturi bħal Salvador Dali ehm, waqt il-mument li ġitu l-idea li joħloq xogħol magħruf ferm tiegħu The Persistence of Memory. Ġifieri f'daw l-avvenimenti Ponsetta ma stax tkun hemmhekk għax daw ġraw ħafna qabel ma twildeti. Allura qisek meta mbagħad għandek daw għandek daw ir-rakkonti fil-passat U għandek id-djarju ta' Ponsietta, il-qarrej imbagħad qisu jgħaqqadhom flimkien bħal katina, u flimkien ma' Ponsietta anke bis-saħħa tal-arloġġ maġiku, mhux biss isolvi l-misteru, imma anke jkollu din l-avventura, ġifieri b'dawn il-vuċijiet differenti jirnexxilu anke jsolvi ħjiel wara ħjiel biex jasal sat-tmiem tar-rumanz. Tajjeb, issa, hawnhekk qed naraw dawn il-kotba li b'xi mod ispirawk jew influwenzawk jew għandhom rabta miegħek b'xi mod. Għidilna ftit dwar dwarhom. Iva, fatt dawn il-kotba li ġibt miegħi illum huma għal qalbi ħafna. L-ewwel ktieb li xtaqt nitkellem fuq huwa proprju da, Harry Potter. Dan huwa parti minn sensiela ta' kotba. Din naħseb kienet l-introduzzjoni tiegħi għal dinja mhux biss ta' fantasija imma anke ta' maġija. Nammira ħafna jiena lil dil awtriċi l-JK Rowling għal mod kif irnexxielha mhux biss toħloq dinja li hija ġifieri mimlija, wara kollox hija dinja fittizja di ħolqitha hi from scratch, imma anke l-mod kif hi qed twassal dak l-immaġinati lil qarrej li int li issa qed taqsam dak kollu li ħasbet hi, dak kollu li ħolqot hi. E, Blodda għal kemm tkun kapaċi naħseb jien li tuża kliem apposta e, biex dak li taħseb inti twaslu l ħadd ieħor u fuq hekk ġifieri jogħġbuni ħafna dawn il-kotba. Apparti li meta ħarġu dawn il-kotba e, kont għadni l-iskola u niftakar għamilt ħabta fissa ta' sew, ġifieri stickers u, u x'naf jien u, u films, ġifieri naħseb huma parti mit-tfulija tiegħi wkoll dawn il-kotba ta' Harry Potter. Hawnhekk qed naraw ukoll, eħe, The Midnight Gang, dan huwa tal-awtur Ingliż David Walliams. Eh, dan il-ktieb huwa naħseb l-iktar wieħed reċenti li qrajt allura isu għadu frisk f'moħħi. Li joġobni ħafna f'Di Midnight Gang, eh, ifhem, u l-istil tal-awtur nifsu huwa li li anka b'sens ta' umorizmu eh, kapaċi anka jirrakkonta ġrajiet li forsi mhumiex meqjusin daqshekk ta' umoristiċi. Per eżempju, hawnhekk f'Di Midnight Gang, Għandek sptar, għandek tfal li qed jieħdu kuri differenti f'dan l-isptar, imma mbagħad mat-tokki ta' nofs il-lejl dan l-isptar jinbidel f'post fejn jistgħu jseħħu kull tip ta' avventuri. U l-mod kif jagħmilha l-awtur David Walliams huwa li jiżvolġ dan ir-rakkont b'mod umoristiku li inti ma tistax ma titbissimx waqt li qed taqrah, anke jekk forsi mhux suppost daqshekk qed titbissem. Tajjeb ngħidu wkoll li Għandek taħlita wkoll anke ma' affarijiet reali. Għandek siti bħal Londra, jissemma' l-Big Ben, u allura dak huwa bonus għax jiena nħobb kotba fejn għandek realtà mħallta mal-fantasija. Hawnhekk qed nara wkoll dal-ktieb ta' Rensim Riggs li huwa Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Li jaffaxxinani minn dan il-ktieb propjament huwa l-idea ta' warajh minn fejn oriġina l-idea ta' dan fejn oriġinat sorry l-idea ta' dan il-ktieb. Tajjeb ngħidu li dal-ktieb beda minn kollezzjoni ta' ritratti li kien iġemma' wkoll l-awtur innifsu u minn dawn ir-ritratti hu rnexxielu joħloq storja ġifieri li mbagħad finalment Għaqad f'rumanz, infatti tiegħu anke r-ritratti oriġinali li minn fuqhom ħoloq l-istorja. Jiena nħobbhom ħafna l-viżwal, jiena persuna li ġifieri l-viżwali nħobbhom. L-uffiċċji illustrattriċi kif għedt. Eżatt, eżatt. Għax naħseb mir-ritratt kapaċi jitkellem kważi aktar aktar minn oġġett li inti qed taqra, aktar minn biċċa storja, għax inti tista' toħloq minnu litteralment naħseb elf interpretazzjoni, jista' jfisser elf ħaġa. Allura naħseb il-fatt li minn ritratt anzi minn sensiela ta' ritratti Ren Simriggs irnexxielu joħloq dan ir-rumanz, dik hija ħaġa li laqtitni ħafna f'dan il-ktieb. Għal darb'oħra wkoll għandek referenza anke għall-perjodu ta' żmien il-gwerra u hekk, ġifieri meta inti għandek kif taqbad tgħid, għandek anke referenza għall-passat għal ġrajt li seħħew ta' seħħew verament, dik ukoll togħġobni wkoll għax għandek dik id-doża ta' realtà. L-aħħar ktieb, diġà semmejtu iktar kmieni, huwa dan, ir-ritratt ta' Dorian Gray, li huwa oriġinarjament ta' Oscar Wilde, jidher li hija mhux vera hija traduzzjoni bil-Malti. Mhm, Tarfet pal Eżatt, tiħeb, eh, Oscar Wilde huwa awtur li kien iħobb ħafna jikteb fuq l-arti, mhux biss ġifieri fuq qed nitkellmu fuq xogħlijiet tal-arti, imma anke fuq x'jaħseb hu ġifieri eh, minn lat kritiku. u kien kritiku ħafna ġifieri tal-arti wkoll. Infatti f'dan il-ktieb, fir-ritratt ta' Dorian Gray, tieħu xejriet traġiċi meta inti għandek iż-żewġ dinjiet bħal met qabel li jiltaqgħu meta inti għandek ir-realtà li qed tipprova timita ritratt milli bil-kontra, hemmhekk ħajkollok anka bħal huwa fil-każ ta' dan il-ktieb għandek tmiem li mhuwiex daqshekk sabiħ. Dak kollox. Tajjeb ħafna, interessanti ħafna anka l-influenzi tiegħek huma interessanti. Grazzi tal ġejt u samt magħna sibiet tiegħek. Grazzi lilek Antonella, kien pjaċir tiegħi. Anka jiena. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna, aħna narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ta' Witch in Witch fejn se niltaqgħu ma' awturi u awtriċi oħra.